L-awtriċi li ħolqot dan il-karattru simpatiku.
Il-karattru Fonsu l-Fene kien oriġina bħala parti minn proġett Ewropew fejn l-idea kienet li eh, jinħolqu materjali edukattivi li jgħalmu dwar eh, li kellu s-saħħa, l-eżerċizzju fiżiku eh, permezz tal-lingwa tal-pajjiż. Allura jiena u ir-raġel tiegħi infatti Michael Piscopo ħloqna dal-karattru dal-maskot Fonsu l-Fenek biex ngħinu lit-tfal biex jagħmlu dawn l-għażliet għaqlin għas-saħħa u matul iż-żmien ħloqna ħafna materjal biex jagħmel dan.
Dal-materjal edukattiv huwa varjat ħafna. Forsi n-nies l-iktar li jafu hija l-kanzunetta Fons u l-Fenek bil-Malti li nieħu gost ngħid li ndaqqet miljun u nofs darba fuq YouTube. Kull ħaġa li noħolqu ta' Fons u l-Fenek u sħabu Miċu l-Qattus, Lola Nanna Kola, Benna l-Baqra, dejjem għandhom messaġġ edukattiv, dejjem dwar is-saħħa, l-ikel, l-eżerċizzju fiżiku, li tkun tħobb in-natura, li tħobb il-kultura, li tħobb il-pajjiżek. Ehm, u matul iż-żmien daħħalna messaġġi oħra, pereżempju, miċu u akkanit ta' xjenza, l-ola tħobb tivvjaġġa. Eh, imma dik ħaġa tema ta' li nieklu ta' s-saħħa, fontu huwa wkoll iħobbi sajjar, huwa kok ukoll, allura dejjem daħħalna dawn it-temi u ħloqna materjal li jgħallem vokabolarju dwar dawn it-temi, eh, ikel u saħħa, natura u ambjent, is-sajf, ix-xitwa, ehm, il-festini, ġifieri hemm ħafna kodba li jgħallmu vokabolarju skont it-tema. U bat anke hemm xi logħob edukattiv, board games u anke eh, riċetti. Għandna website ta' Fond Sulfenek fejn in-nies jistgħu jmorru fondsulfenek.org U hemm ħafna materjal b'xejn li jistgħu jniżżlu inkluż stejjer ukoll. permezz ta' l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu għenu biex inħoloq eh, ġabra ktib ġabra ta' stejjer ta' Fonsu l-Fenek. Għandek 12 storja li huwa interessanti li l-istejjer prezentati forma ta' komiks. Kull storja hija paġna imma hija komiks. L-età li qed nimmiraw lejha hija ta' qisu bejn sitt u seba' snin u l-istess, kull storja għandek messaġġ edukattiv. Hija storja jiġifieri pjaċevoli imma pereżempju ħa tgħallem dwar let's say is-suq tal-bdiewa pereżempju jew Fonsu imur Marsax lok jiltaqa' mas-sajjieda u jara ħut differenti. Micio, l-qattus u Fonsu jagħmlu esperiment tax-xjenza biex juri kif ċerta xorb jista' jaffettwa s-snien kif jibqgħu b'saħħithom. Insomma, kull storja għandha dan il-messaġġ anke jiġifieri dejjem kif qed ngħidu l-idea hi li nippromwovu l-imħabba wkoll għal pereżempju għall-annimali, l-imħabba għan-nies anzjani li nagħtu kas in-nies li forsi ma jifilħux u kif nagħtuhom kura. Ġifieri l-istejjer waqt li jagħtu gost dejjem l-għalliema jew il-ġenituri jew min qed jħossib it-tfal jista' juża l-istejjer biex jgħallem xi ħaġa biex it-tfal vera jkunu mhux biss jaslu stil ta' ħajja aħjar,